טא, אקעי. סאו אונז האבן געפלאנט צו לערנען א נייע זאך וואס איך האב קיינמאל נישט געלערנט אין מיין לעבן. איך ווייס נישט גארנישט וועגן עס. אביסל האב איך צוגעגרייט פארשטייט זיך, נישט אביסל, אסאך. אבער מען דארף אויכעט זעהן זיך אויסצופיגערן וויאזוי צו וויאזוי צו טראכטן וועגן דעם. דאס איז די די עיקר פראדזשעקט וואס איך האב געמאכט דא, פארדעם האב איך געמאכט די צעטל. סאו איך האב געוואלט לערנען די נושא וואס הייסט, די קעפל וואס הייסט מהות הנשמה. סא מען היסט א נשמה? קאוז איי וואנט טו ענסער די קוועשאן, היסט איז דזשאסט א פענסי ווארד דעט סאם טרענסלעיטער אינווענטעד פאר מה, רייט? די וואטנעס, וואס די וואוסענשאפט, סא וואס איז דאס א נשמה? יעדע איינער רעדט וועגן דעם באט קיינער ווייסט נישט פון וואס ער רעדט, קען באמת. יעדע איינער האט זיך זיין אינטערפרעטעישאן. דאס קען אויכעט זיין.

וואס עפעס איז דארף מען וויסן אויב ס'איז אבער איטס נאט ריעלי טרו קאוז יו העוו טו קנאו וואט יו עסקינג טו פיינד אוט און די פראבלעם איז מיט דאס אזוי ווי די פראבלעם מיט אלע אנדערע מושגים וואס אונז פרובירן צו טון איז אז מ'הייבט נישט אן פון זירא ווען איך קום דיך דעפיינען וואס איז די סקווער רוט אויף טווענטי עיט קען איך דיך אלעס זאגן און עסטעך מיך גלייבן מיין דעפענישן און ס'וועט שטימען ווייל ס'איז נישטא קיין פראבלעם ווי ס'זאל זיך אריינבאמבן אבער טאמער איך וועל דיר זאגן. דאס איז דיין נשמה איז פראבלעם צו זאגן אז סייפער שטייט אנדערש וואס שטימט נישט, נישט אז עס שטייט אנדערש די סייפער נאר ס'איז דא תפיסות אין א מענטש'ס קאפ א גאנצע גאנצע איידיעס וואס קאנעקטן זיך מיט מיליאן זאכן סאו חוץ פון טרייען צו עסק אין א פיור וועי וואט איט איז ווי אויף די סארט אוו אויסגראבן מ'האט זיך ארויסגראבן פון די מעס ווי אונז זענען סאו דעטס מיי פראדזשעקט. און נאכדעם וועט מען לערנען צו פארשטיין פון וואו מען גייט דא, וואס מען גייט דא, וואס גייט דא פאר. סאו איך האב געטראכט אז מען דארף מאכן א, מען דארף האבן אביסל א גרעסערע עולם, אבער עס ארבעט אזוי אויך. אז מען דארף מאכן א, וויאזוי הייסט עס, א שאלון, וויאזוי זאגט מען אויף ענגליש, א קוועשענעיר, א קוועשענעיר מיט פראגן פאר די, דאס איז מיין קוועשענעיר, נישט ממש, אבער אויך די ערשטע זאך, און מען קען עס אהיימנעמען און טראכטן אויך. און מיר טרייען צו פרעגן אדער ברענגען די גמרות, איך האב געשריבן פאר זיך אויב ערגעץ נאך די גמרות וואס ער וועט קענען נוצן, וואס וואס וואס פאר א וואס פאר א סארט, וואס טוט די די זאך נשמה, מען זאגט די ווארט נשמה למשל, א גוטע א גוטע וועג פון דאס טראכטן למשל די גייסט אין א דיקשענערי, דיקשענערי וויל דעפיינען ווערטער, יא ער געבט זיך אן עקזעמפל יא. א עפל און ער זאגט אה עס איז געווען אזא גוטע עפל סאו יו נאו וואט עפל איז דואינג עפל איז סאמטינג דעט טעיסטס גוד ס'מאכט א פארשטייסט אביסל מער פון די עקזעמפל סענטענס כאילו סאו איך האב געטראכט אז מ'קען זוכן עקזעמפל סענטענסעס וואס זעצן די נשמה נישט וואס סתם זאגן נשמה וואס נוצן די וואס די קאנצעפט איז רעלעווענט פאר דעם נאר צו זען וואס וואס וואס דאס טוט די די זאך נשמה דען ווי קען האב א שטיקל ליסט דען ווי קען סטארט דינג מברר און פיגערינג אוט סאו דעטס דעטס איט די פלאר איז יורס.
איך האב געשריבן דריי דוגמאות אין מהות. אבער ס'דא נאך נאך שרייבן נאך צוואנציג, איך האב ערגעץ געשריבן נאך א באנטש. באט יו טעל מי.
באט דאס איז שוין א דעפענישן. זאג מיך עפעס וואס מ'טוט מיט דעם. כ'קען נישט.
כ'קען נישט סתם.
באט דאנט טעל מי נשמה איז סענטענס. נשמה איז סענטענס איז מען טראכט אין א מינוט. וואס דען? וואס קען דאס טון? וויבאלד דו מעיק איט מעיק איט מעיק איט מאר לייוו. נאו דעט נשמה איז נאו לעטס מעיק איט איווען מאר מאר רעלע. לאמיר זאגן דו אסומסט אז נשמה איז קאנשעסנעס וואטעווער דעט מיענס. און דערפאר, פארצייל מיך עפעס א מעשה וואו דאס קומט אריין די די זאך. ווי הערט מען ווען מ'גייט אין בית מדרש ווי הערט מען די נשמה? ווען רעדט מען וועגן דעם?

טעיק אוועי די שטענדערס, וואס האסטו מורא מיט? האט אויסגעפונען די יא ווייל סתם שטערט. נו סאו וואס נאך קען מען רעדן וועגן? דעטס אינטערעסטינג קאוז דען די נשמה איז רעלעווענט, איך וויל איך וויל אביסל אנקומען, מיר זעהן מען קען דארף אסאך שטארקער אנקומען באט איך וויל אנקומען צו צו וויסן למאי נפקא מינה דעטס ריעלי א סערטען סענס אוו מיי קוועסטשען.

גילוי נשמה. וואס מיינט עליית נשמה? וואס מיט עליית נשמה? איך האב איינגערעדט צו מיין יונגל אז ווען איך שלאף איין מיטן דאווענען מאך איך עליית נשמה. און זייט דעמאלטס פרעגט ער מיר טאטי וויאזוי מאכט מען די עליית נשמה? האסט אמאל געזען עפעס? וואס זעט מען דארט? זאגט ער זיין עלטער אדער זון.

וואס איך ווייס איך ווייס עס נישט. ניין איך זאג אז ס'איז דא אסאך, יעצט זאג איך דאס, איך זאג אז די זאך, די זאך נשמה, רוח, נפש, וואטעווער ווארד יו וואנט טו קאל איט, סאול, איט העז סאו מעני יוסעס, א לאט אוו יוסעס, זייער אסאך וועגן קען מען עס נוצן, און ס'איז טאקע נוצליך אין אסאך וועגן, למשל, כ'קען זאגן אז די מענטש האט נישט קיין נשמה, וואס מיינט איך האב נישט קיין נשמה? ער פארשטייט נישט די זאך, ער קען זינגען א ניגון און עס איז אזוי ווייסט דעט דו קאן קאן איז דעד, עקזעקטלי, סאו צו סערטען באט נישט נאר דעד אין זיין פסייקאלאדזשיקלי דעד ער איז דעד אין זיין סאו דאס איז א נוצליכע זאך יעצט.
אהא דאס אפשר דאס מיינט מען ווען מען זאגט אז דער אייבערשטער געבט א מענטש א נשמה, איך ווייס נישט אפשר נישט אפשר איז דאס נאך א לעוול אז ווער ער גייט אן זאגסטו אסאך לעוולס דאס איז א טינג.

קיינער קיין נישט זאגן מהות הריח.
איך האב עס געזאגט אז ס'מיינט נישט גארנישט.
מהות הריח און מהות האט קיינער קיין נישט זאגן ריח. דאס איז נישט קיין, איי דאנט נאו. איי דאנט נאו, מעיבי איט איז. אבער מ'קען זאגן אז דער תניא זאגט. נפש, נפש ריח נשמה חיה פידער. יא באט דיז אר אלל דזשאסט די סעים ווארד, סעים טינג. איך פארשטיי אז ס'שיינער ביז נדפים, ס'קען זיין עפעס א אנדערע נואנס איט אבער איך ווייס דאך נאר אז ס'איז יוזפול אין אסאך אנדערע וועגן. איך קען דאך זאגן אויכעט אז א מענטש איז בשעת'ן גורם צו מגביר זיין די נשמה אויף די גוף, איך ווייס, עפעס אזוי.

איט קען העלפ אס פאר סאמטינג.
אויב איך זאג אקעי ספיריטואל איז א דיפרענט קעטעגארי אוו וואס האט ער פריער געזאגט? וואס האבן זיי יעצט קומען מיטגערעדט וועגן ס'איז א דיפרענט קעטעגארי ווי זיין לעבעדיג סאו האבן זיך שוין דרײַ זאכן לעבעדיג ספיריטואל ענד וואט איז די טירט טינג? ער
האט געזאגט איינער האט נישט קיין נשמה ער איז נישט לעבעדיג ער איז פשוט א שלאף. ס'איז א לשון משנה. אלעס איז א לשון משנה. וואס איז דען נישט לשון משנה?

למשל. וואס מען נוצט נשמה? יא. דאס קען פשוט. אלע שטימען?
סתירה'דיגע וועגן. עס קען נישט זיין? וואס איז סתירה? און נשמה אליינס קען דאס נישט סתירה מיט אנדערע זאכן. יא. ווייל למשל, כ'מיין זיין א, כ'מיין ס'איז נישט, ענק ווייסן שוין די תירוץ א פראבלעם. אבער איך וויל דיך אביסל צוריק גיין צו כיתה א'. ווען מען זאגט אז א מענטש האט שתיי צוויי נשמות, אזוי שטייט אין די צווייטע, אין די ערשטע פרק תניא, יא? ווען יו אר יוזינג נשמה אין קאנטראדיקטארי וועיס. איז דזשאסט שם המשותף, שם המשותף די צוויי נשמות, רייט? איין נש, די ערשטע נשמה מיינט היצט זאגן לעבעדיקייט אר סאמטינג לייק דעט, און די צווייטע נשמה מיינט היצט זאגן העכערקייט, רייט? אויף אויף אידיש גערעדט, חוץ פון די טעאריע אז וויפיל נשמות איז דא אין עץ חיים, וואס מיינט דאס? נפש הבהמית מיינט א מענטש לעבט. א ג א פ א א בהמה האט עס אויך, טערעטיש אר וואטעווער, ליטערלי נפש הבהמית.

ביידע טוען וואס מאכסטו אזוי? ווייל טאג און נאכט מיט מנהטן, טאג און נאכט סתם. א געבונעם זיי רעדן דיך רעדסט שוין דאס איז שוין מער סתם. באט פארוואס דאס מיט איין מינוט נאו נאו יו סי יו יו רעדי סעד סאמטינג ווערי קאנפיוזינג פארוואס פארוואס איז דאס מאטעריאליסטיש א שטיקל האלץ וואס לעבט א טויטע זאך האט נישט וויל נישט עסן קאק קען אויך נישט אמת? סאו אויב נשמה האט מיט חיות דען איז עס יא אויך נישט מאטעריאליסטיש מאטעריאליסטיש איז העלצער זאכן וואס רוקן זיך נישט רייט?

סאו איטס נאט נשמה לפי גוף, איטס דזשאסט טו קיינדס אוו נשמה פייטינג איטש אדער, דאס קען זיין, איים דזשאסט שאואינג יו, איך ווייס נישט וואס ס'איז, איך ווייז דיך נאר, איך וויל דיך נאר זאגן א נקודה אז מען קען רעדן פון זייער אנדערע, למשל אויב ס'וועט קומען איינער, פארדעם פארוואס זאג איך דאס, ווייל די געווענטליך ווען מען זאגט א היינטיגע שיעור, היינט, בעולם הזה, נישט אין בארא פארק ווייל בארא פארק איז א באנטש אוו פעיקערס אזוי ווי אונז רעדן אלעמאל, אבער בעצם,
איין מינוט, נישט חס ושלום די אמת'ע מענטש, אבער בעצם, בעצם אין די ניין. בעצם אין די היינטיגע וועלט אויב איך וויל זאגן א שיעור וועגן א נשמה איך האב נישט א שיעור איך וויל עפעס טון וועגן דעם דארף איך די ערשטע טרייען צו מסביר פאר מענטשן אז ס'איז דא אזא זאך. נישט נאר מחי' זיין לאמיר ברענגען א פראף. ס'דא א ליסט פון פראף'ס עפעס א ספר הוכחות שיש נשמה אקעי דאס איז דאס איז שוין למשל יא אבער איך דארף דיך פלעין מער איך דארף דיך מסביר זיין אז ס'מאכט אפילו סענס צו רעדן פון אזא זאך די מה און די אם זענען זייער קאנעקטעד ווייל א נארמאלע מענטש נישט א נארמאלע מענטש די וועג וויאזוי אונזער

נישט געהערט אז ער זאגט די דרשה, אבער איך שטעל זיך פאר אז ער קען זאגן אזא דרשה, רבותי ם זאל וויסן אז די וועלט איז נישט נאר טרוקן, ס'איז דא באשעפער, וואס מיינט ער זאגן? מ'קען לעבן מיט אביסל געשמאק, דאס רופט ער חסידות און די אלע זאכן, אביסל מער דערהויבן, אביסל מער סאו איך האב, איך ווייס דען וויאזוי וויאזוי ווייסט אז ס'אמת? ווייל די רבי איז געווען אזוי, איך ווייס ש א פארשידענע משלים מיט די גמרות צו ווייזן שיש נשמה, רייט? איך טריי זיך ארויסצוגעבן די נקודה, און וואס וואס ברענגט ארויס ווען ער טוט דאס? קען ארויסברענגען אסאך אנדערע זאכן, זיי קען איינער געהעריג ארויסברענגען אז למשל דאס וואס מענטשן, כ'האב געליינט א בוק פונקט דעי, יעצט ליין איך א בוק פון וויאזוי הייסט זי? אקעי ענק האלט נישט מיט מיט אלע מיינע בוקס, על כל פנים, וואס פרובירט, סוזען קעין, סוזען קעין, סוזען קעין, איז דא געשריבן א בוק ס'הייסט ביטער סוויט, און דארט איז פרובירט צו מסביר זיין פאר מענטשן אז ס'דא א נשמה, וועל אז ס'דא א גאט, ס'איז נישט אפישעלי וועגן דאס אבער אין א סערטען לעוועל איז וועגן דאס, און וויאזוי, וואס איז די, וואס איז די נקודה, למשל וואס איז די נקודה, אז ס'איז א מאדנע זאך. אז מענטשן האבן ליב סעד, סעדנעס. סעדנעס. אה. האסט נישט געוואוסט? דאס איז די חידוש. למשל, סעד מוזיק, סעד מאוויס, סעד ליטערעטשור, כ'ווייס. מענטשן האבן א געוויסע הנאה, נישט סתם א הנאה, אפילו א טיפערע הנאה. כ'רעד. נאר ווען ס'איז טאטש מיר, איך אזוי. איי מינוט, ווי דעפרעסט מען, כ'רעד נישט יעצט פון זיין דעפרעסט, כ'רעד פון זיין סעד, נישט דעפרעסט. סלאנים, יא, בחינת סלאנים, יא, זעלבע נקודה.

און דערווייל דערהערט זי עפעס, עפעס ביאנד, עפעס מער וואס איז, וואס איז יעצט א שטיקל אייסד קאפי, וואס איז די תאווה? וואטעווער. קאקאשקע. יא, דאס איז, דאס פארשטייט מען, דאס איז שמחה, דאס איז כולי געשמאק פאר די, מ'קען עס רופן די לעוועל פון גוף, אויב דו ווילסט, וואס, וואס מענטשן פארשטייען, דאס דארף מען נישט קיין העט, ביי דיר שרייבט מען נישט קיין בוקס, דאס איז יעדער אן א מעסקע, דא שרייבט זי א בוק, א זיין, כמשמע לן אז אמאל א מענטש האט א געוויסע איז ער א תשוקה אדער א געוויסע געגוע צו עפעס ביאנד, וואס פונקטליך איז דער ביאנד איך ווייס נישט, מוטשעט מען זיך, ווייל אויב מ'איז אטעאיסט מוטשעט מען זיך, אויב נישט האט מען א נאמען מ'רופט עס גאט, און אזוי ווייטער, אבער עפעס פון דעם וואס מענטשן האבן ליב צו אויסהערן אזעלכע שווערע מוזיק, אזעלכע סעד אדער מעלאנקאלי אזוי ווייטער, זעסטו אז עפעס גייט דא פאר וואס איז נישט וואס וואס די וואס די מייקראסאפט ווייסט פון, מייקראסאפט ווייסט נישט פון דעם, דאס איז, יו קאל איט רעשאנעל, איי דאנט נאו איף רעשאנעל איז די רייט ווארד. אבער עס איז ביאנד ביאנד וואס וואס די צייטונג ווייסט פון, אין זיין וועלט עקזעסטירט עס נישט, ס'דא נאך א וועלט, עולם יוצר עליון, און מען קען עס רופן נשמה, אויב זי וויל, אפשר רופט זי עס אפילו, איך דענק נישט פונקטליך וועלכע ווארט זי רופט, מען קען עס רופן נשמה, כמשמע לן איז דא א נשמה, דאס איז איין וועג פון עס פון מסביר זיין, און למעשה יעצט. וואס וואס האב איך אויפגעטון דא? כ'האב דאך ארויס אביסל געוויזן אז ס'איז דא, יעצט קען מען נעמען זיך אויך אזאנס, ס'איז דא אזעלכע נשמות און אזעלכע נשמות, הייבט זיך אן צו, מער העפי וואנס אפשר איז דא אויך, כ'ווייס קען מען אנהייבן צו אנהייבן צו חוקר זיין, אבער אזוי ווי איך קען מאכן די מעשה, דאס איז נאר איין איין מעשה, ווען איך זאג דאס, כאילו בין איך איידענטיפיי איך די זאכ'ס נשמה מיט מיט א געוויסע, וויאזוי זאל איך רופן עס, א געוויסע, וויאזוי רופט זי עס, ביטער סוויט, א געוויסע טיפקייט וואס א כלי א ראיה אדער א. איך תמצית ווי מען זעט עס איז ביי די מענטשן וואס האבן ליב סעלס זאכן, אבער איך קען איך קען טון זייער אסאך אנדערע זאכן, רייט? איך קען טון א גאנץ אנדערע זאך, איך קען גיין און ווייזן פאר א מענטש אז למשל איך וועל זאגן א אנדערע זאך צו גיין אין שטוב האבן ס'איז ווייניגער רעשענעל, אבער איך קען זאגן אז אמאל נו, איך קען פארציילן. וואס נאך קען מען טון? איך קען פארציילן ניר דעט עקספיריענס יא? איך קען זאגן אז ווען עס דא די אלע מעשות מענטשן וואס האבן געמיינט זענען געשטארבן און זענען נישט געשטארבן יא געשטארבן און זענען געזעהן עפעס אורות מיט מעשות און פון דעם זעהט מען אז ס'דא א נשמה. איך קען פארציילן אזא מעשה, מענטשן פארציילן אזא מעשה. יעצט וואס וויל איך ארויסברענגען? דאס זענען צוויי אנדערע נשמות. האבן נישט קיין שייכות, קיין סאך שייכות, אפשר האבן זיי עפעס שייכות ווייל ביידע זענען צד השוה שבעניים אז ס'שטייט נישט אויף די עקסטרעי קען מען עס נישט זעהן אבער ס'נאט ריעלי די סעים טינג. איינער רעדט פון עפעס א געוויסע טיפקייט אין לעבן, עפעס א געוויסע סלאנים כ'ווייס נישט וואס, און דער צווייטער רעדט פון אז א מענטש לעבט איבער אז ער שטארבט, ס'איז א האול דיפרענט סטארי, רייט? עס קען למשל זיין, לאמיך. איטס די סעים נשמה, דער האסט טו פארטס אוו איט, וואן פארט אוו איט. יור ארעדי אסומינג דעט ווי קנאו אלל דיס טינגס, יור, דו גייסט די ראנג וועג, ווייל איך רעד דאך פון די מענטשן וואס גלייבן נישט עכטע נשמות, אזוי ווי מיך, דו גלייבסט דאך עכט. איך רעד דאך פון די מענטשן וואס ווייסן נישט בכלל וואס דאס, איך רעד דאך פון די מענטשן וואס ווייסן בכלל נישט וואס איז דאס א נשמה. נו.
ווען די זאך איז א האול דיפרענט טינג, למשל איך האב דערמאנט נאר פאר א משל קאוז איטס נאט מכרח אין די קאנעקשאן, עס קען דאך זיין אז די זאך וואס בלייבט לעבן ווען מען שטארבט, אויב ס'איז דא אזא זאך, איז א קאלטע ליטווישע זאך, פונקט פארקערט, אלע חסידישע, איך וויל דא זאגן א נייע פשט, נייע מעשה, אלע אלע חסידישע תורות מען קאכט זיך ביי לחי נרננו, דאס איז גוט פאר מענטשן מיט א גוף, די רגע וואס מען שטארבט בלייבט נאר קאלטע פאר

האסטו א גאנץ אנדערע מעלה, איטס טאטעלי דיפרענט סטארי, איט דאס סאמטינג אינטערלי דיפרענט טו די פערסאן, איט נידס א דיפרענט ספר טו עקספלעין איט, סאיז דא איין נשמה וואס זאגט אז מזאל ווערן מער חסידיש, און אפשר איז טאקע דאס די נשמה וואס גייט אין הימל, איך זאג נישט אבער ס'מינער זיין, ס'קען גראדע זיין אז ס'איז מעשה איז פונקט פארקערט, ס'קען זיין, איך זאג נישט אז וואס ס'איז, דו זאגסט דו ווייסט שוין וואס ס'איז רעד איך נישט מיט דיר, איך רעד פון די וואס ווייסן נישט אדער מ'רעדט דיך יעצט אין לערנען, ס'קען זיין. בעצם אז די אז פילינגס איז איז זאכן פון וואס וואס מען שטארבט, די רגע וואס מען שטארבט ענדיגט זיך די אלע אלע סענטימענטעליזם מיט אלע מעשה, ס'איז גארנישט בלייבט, ס'בלייבט נאר זאכן וואס די קעלטסטע אוטיסטיק מאטעמאטישן פארשטייט, דאס בלייבט, און ווען מען זאגט א דרשה, תורה מצוות שטייט אין די לוויות, מצוות און מייזן בוים, איך ווייס נישט, איך זאג דאך נאר איך זאג דאך נאר א משל, איך ווייס נישט, איך זאג נאר אז ס'קען און ס'קען זיין אז אז די. דאס וואס מ'זאגט אז א נשמה איז למשל איך גיי זאגן א מיסע דרשה זאלסט וויסן די מיינסט אז ס'איז א הפקר וועלט אז דא די נשמה בלייבט און וואטעווער דעטס די טאטאל אפעזיט דרשה און נאט אנלי האסט די אפעזיט ריזאלט פאר דאס ווערן א פארביטערטע ליטוואק דארפסטו אפילו ווערן פארביטערט פלעין מעטער אוו די פעקט אזוי איז עס ס'האט נישט גארנישט מיט די אלע זאכן איטס א טאטאלי דיפרענט טינג. סאו ענד איט העז א דיפרענט עפעקט ענד וויר טאלקינג אבאוט סאמטינג ווערי דיפרענט און ביידע למעשה צד השווה אזוי ווען געזאגט צד השווה אפשר פילאזאפיש איז עס כמעט די זעלבע זאך צד השווה אז עס איז דא עפעס זאכן וואס זענען וואס מען קען נישט זעהן אקעי עס קען דאך אויך זיין אז עס איז דא שדים עס קען דאך אויך זיין אז עס איז דא איך ווייס נישט וואס ס'איז דאך נישט קיין ס'איז דאך נישט קיין ס'איז כמעט נישט די זעלבע זאך כמעט צוויי טאטעלי דיפרענט טינג, ס'איז אויב איינער קומט און זאגט, ווייסט ס'איז דא גאר גילע נשמות, און באמת ביסטו שוין געווען ביי די האלעקאוסט און אויך ביי די אינקוויזישן און אויך ביי אלע אנדערע פעימאס פלעצער וואס מ'לערנט וועגען היסטארי. ס'איז וועגען דעם ביסטו סעד? כ'ווייס נישט, למשל. אדער וועגען דעם ליידסטו ווייל האסט דעמאלטס געזינדיגט, אדער וועגען דעם גייט דיך עפעס גרינג ווייל דעמאלטס האסטו שוין מתקן געווען יענע חלק, אדער וועגען דעם, כ'ווייס נישט, יענער האט געזאגט. אבער וואס איז אלע זאכן סתירות? איך זאג נישט אז עס איז א סתירה, איך זאג דער די טאטעלי דיפרענט טינג, דער דימ סעט דער איז סתירה, אלעס קען מען פארענטפערן, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, דאס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט ניין אריין קיין בענקען קאפ, איך האלט ניין אריין קיין בענקען קאפ, איך האלט ניין אריין קיין קאפ, אונז זענען צוגעוואוינט צו א ריזיגען טשולנט וואס מישט אריין טויזענט אנדערע איידיעס, אלע יא עס איז די זעלבע זאך, ניין עס איז נישט די זעלבע זאך. נאט פראווינג עני אוו איט, איך האב דאך גארנישט געפראווט.
כ'ווייס נישט, אויב מ'וויל עס פראוון, אויב מ'וויל עס פראוון, אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם, צדיק. וואס איז מער?
ער האט דאס דיפרענט זאכן וואס קען זיין, יא? אויב מ'וויל עס פראוון, אדער מ'וויל רעדן וועגן דעם ווי א נארמאלער מענטש, דארף מען דאך קודם וויסן פון וואס מ'רעדט. דאס איז דאך די גאנצע מטרה. און איך וויל דיך סך הכל זאגן, אז מ'רעדט פון צוויי טויזנט, דאס איז נישט נאט איווען א ענסער, ביי די וועי. נאו, פארוואס דזשאמפסטו? איך ווייס נישט קיין שום ענסער. איך וויל נישט האבן קיין ענסער פאר אפאר וואכן, נישט וויסן די תירוץ. ר' לעבן, איך וויל פאר אפאר וואכן נישט וויסן די תירוץ. ווייל אזוי קען מען נישט לערנען. וויל נישט וויסן די תירוץ גלייך. און פאר אפאר וואכן וויל איך נישט וויסן די תירוץ. דאס איז מיין מאוסט דזשענעראל קוועשאן. באט וואט איי טאלד ש דיד נאו וואס איי סעד דאכצט אונז עפעס האט ער געטון דער מענטש פאר די.
ס'איז דא א באטן אין די אין די זייגער וואס מ'דארף איך לכאורה אדער וועי אראונד. וואס איך וויל איך וויל סך הכל מאכן אביסל עקסערסייזעס. צו קענען אביסל טראכטן וועגן זאכן אן די אלע, כווייס שוין אז אלעס שטימט שוין, אלעס שטימט שוין, אקעי, אבער ווען ס'שטימט שוין איז דאך גוט, איך וויל ס'זאל נישט שטימען. ביי די מעסקער וואלאדער קוועסטשן איז א זאך, א זאך וואס איך האב שוין געוואלט וויסן פאר א לאנגע צייט, די זאך מיט דזשינס, יא? אלע זאכן זענען דאך אין דזשינס, יא? וועלכע אלע זאכן?

ווייל איינער האט עס געזאגט? איך האב עס געזאגט? אבער ענק ווייסט שוין צופיל זאכן, רבונו של עולם דעטס וואט איים טרייענג טו קיפ אן סעיאינג, איט געטס יוזד אין דיס וועי, מעני טיימס ווען פיפל זעי דו האסט די זעלבע נשמה מיינט עס האט די זעלבע פערסאנאליטי, פאקט, דו זאגסט אז דו האסט א טעאריע, דו ווייסט שוין סאך טעאריעס, איך ווייס נישט קיין שום טעאריע, איך ווייס אז דאס איז א יוז, ביקאוז איים טרייענג טו גאו ביהיינד אלל דיס טינגס, פיפל ווען זיי סעי נשמה אר סאול אר נפש עני אוו דיס ווארדס, וואן אוו די טינגס דעט זיי מין, און אוו די וועיס איט געטס יוזד איז בעיסיקלי די סעים טינג עז יור סעיאינג פערסאנאליטי.

אדער א עכטע פראבלעם? מ'דארף טראכטן וועגן אפשר יא, באט דאס איז ווערי דזשענערל קוועשאן.
נאכאמאל, פרעגסט א שאלה, כ'ווייס נישט.

ווער ווי אגעין דיז איז א דיפרענט דעפענישען איף איט העז טו דו וויט לייף.
איך בין שלא איך בין נישט געקומען צו חזר'ן וואס מ'האט געווען טאט פאר דעם אז איינער איז קראסניק קיין.
איך האב גארנישט איך האב א פרעקטיס פון טרייען צו זעהן וואס וואס גייט דא פאר דעטס אלל. ביז אנדערש קען מען דאך נישט טראכטן גראד יעדע איינער ווייסט שוין אזויפיל זאכן איטס עמעזינג. ס'דא אסאך וועגן פון פארדרייען א קאפ וועגן דעם, באט די בעיסיק וועג איז דאס, אז עס מיינט אסאך אנדערע זאכן. מ'קען נישט מאס זיין אז דאס איז דער ווארט. כ'רעד נישט מיין, כ'האב נישט געזאגט וואס דו ווייסט אפילו, כ'האב נישט אפילו געפרעגט וויאזוי דו ווייסט, כ'האב דיך נישט אפילו געפרעגט פון וויאזוי דו ווייסט, כ'האב דיך נאר געזאגט, כ'האב דיך גארנישט געזאגט, איך וויל דו זאלסט זאגן, איך זאג דיר, דו זאגסט מיך, אנדזשאסט קלעים עט ליעסט. די נשמה קען האוו א טאוזענט דיפרענט מינינגס, איי דאנט נאו, האוו א ליסט אוו טען, איי טינק יו שוד מעיק א ביגער ליסט, גאו האום און מעיק א ליסט, ענד יו וויל סי דעט איט קען מין א לאט אוו סימפל טינגס, קען מין קאמפליקעיטעד טינגס, מען קען בי יוספול, מען קען עס נוצן אין סימפל וועגן, און יעצט קען מען אנהייבן צו טראכטן וואס איז אינטערעסאנט און פארוואס איז עס אינטערעסאנט, נאו ווי קען סטארט טינקינג אר טעיק וואן אוו דעם אר א קווארטער אוו וואן אוו דיס טינגס און אנהייבן צו זעהן פון וואס אונז זוכן בכלל.

מ'לאזט אים גיין ווייטער, מ'האט א פארפאשטע וועג און עס מאכן איזי, אונז זענען כאילו אידן וואס האבן עפעס א סדר שטייט דארט דרייצן עיקרים און אזוי ווייטער, ס'דא בעיסיק זאכן וויאזוי מ'איז א איד, וויאזוי תורה ארבעט, פאר וויטש וואן אוו דיז אר אין וויטש וועי, און וועלכע וועג איז אינטערעסאנט פאר די זאכן אז ס'זאל זיין אזא זאך וואס הייסט נשמה. סימפל ליסט, סימפל קוועסטשן.

איטס נאט סטרעיט, אונז האבן גערעדט אז נשמה, וואס האט דאס איינגעלייגט, זאג מיך נישט א טעאריע, איך וויל דיך נישט זאלסט מיך זאגן א טעאריע, איך וויל דיך נאר זאגן אז דאס האט זיראו איינגעלייגט מיט דאס וואס מ'האט פריער גערעדט אז למשל, צדיק, צדיק, איין מינוט, סאו איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, זיי האבן פריער גערעדט למשל אז מען זאגט יעדע איד האט א נשמה מיינט זאג יעדע איינער איז א איי? דאס מיינט מען צו זאגן? יעס יעס עקזעקטלי. דאזענט מעיק עני סענס, טו יו איט מעיק סענס באט איט דאזענט האט שייכות, די טו סטעיטמענטס אר טו דיפרענט סטעיטמענטס, דו האסט א טעאריע וואס סאמהאו מאכט זען זיך, כ'בין נישט דא געקומען, רבי לעבן איך בין נישט געקומען דא צו זיין מחולק מיט דיך, איך וויל געקומען דא דיך צו באמערקן באמערקן און יעדע איינער אז דיז אר טו סענטענסעס דעט האוו נאטינג טו דו וויט איטש אדער. דאס זענען צוויי אנדערע סענטענסעס, צוויי אנדערע גאנצעטע מעשה'ס, ווייל די איידיע פון האבן א איי, איך קען דיך, איך קען יעצט, איך קען דיך טון מיין זאך וואס איך טו סאמטיימס, דיך ווייזן אז ס'האט א היסטארי, און דו ביסט אזוי זיכער אז ס'איז א פשוטע זאך, ס'איז נישט אזוי פשוט און אזוי ווייטער, אבער איך קען דיך זאגן א פשוטערע זאך, יו אר סעיאינג א דיפרענט סטארי, פריער האט מען גערעדט אויף א סערטען מעשה, אז ס'איז דא נשמה'דיגע זאכן און גופ'נישט זיכער, אלל קיינד אוו דיפרענט טינגס, און מיט א, די סעים טינג.

דאָ, דאָס איז אַ נאַט פֿאַקט. פֿאַקטן זענען זיכער נישט. ס'איז נישט אַ פֿאַרהייבט נישט אָפֿן זײַן ווײַס. וואָט אַר יו טאָקינג אַבאַוט? ס'דאָ מענטשן וואָס זענען מכחיש אַז ס'איז דאָ אַ נשמה, זיי זענען נישט מכחיש אַז ס'איז דאָ אַ איי. סאָו דעי העוו אַ ביג פּראָבלעם. הו איז דער איי? דעי דאָנט נאָו וואָט דער וואָט דער ענטפֿער איז. אָקעי, וועל, סאָו וואַטעווער איט איז, איטס ענאָף טו שאָו דעט איטס נאָט די סעים טינג. דו האָסט אַ מהלך וואָס מאַכט עס שטימען, כ'הער, אָבער ס'איז נישט די זעלבע זאַך. אדער איינער זאגט, די טיש מיט די בענקל זענען די זעלבע זאך פארוואס? ווייל ביי די זעלבע ביי בענקל זיצט מען ביי א טיש. כ'קום הער, איך פארשטיי וואס די זאגסט, אבער ס'איז נישט די זעלבע זאך. רייט? איטס נאט איידענטיקל. ס'איז, ס'שטימט צוזאמען, ס'קען, כ'קען האבן א טעאריע אז באמת איז עס די זעלבע זאך, אלס גוט, אבער איטס נאט די סעים טינג, איטס נאט די סעים סטארי. רייט? נאו, עגעין, ענד דיס, ענד עגעין.

באט דעיס איז סימפל סימפל בעיס דען אן טאפ אוו דעט די גאוסט. באט איך מיין פראבלעם איז נישט צו עגריען רבונו של עולם איך בין נישט געקומען דיך צו דינגען אדער נישט איך בין געקומען דיך זאלסט באמערקן אז די זאגסט יעצט א גאנצע סאפיסטיקעיטעד טעאריע וואס אדער יא אדער ניין ס'האט זיכער נישט אסאך צו טוהן מיט די צען אנדערע זאכן וואס מ'האט פריער גערעדט ס'קען האבן צו טוהן אבער ס'נישט די זעלבע זאך ענד עספעשעלי איט דאזענט העוו עניטינג דו וויט ענסערינג די קוועשן דעט איי עסקד. וואס האב איך געפרעגט?
וואט דיד איי דזשאסט עסק? איך האב אפילו געשריבן אויף מיין צעטל מ'זאל האלטן קאפ מיט נאמבער טו. ווי האלט איר? ווי בייס? יא. דאס האב איך געוואלט וויסן יעצט. אר טאלקינג אבאוט סאמטינג עלס? סאמטינג עלס? וואס וויל איך וויסן? וואט איז יהדות?
וואס וויל איך וויסן?
וויי איז איט אימפארטענט? און רייט? און זיי האבן א ליסט פון אידן ועיקרים אדער וואטעווער ליסט יו לייק. אקעי דעטס די ענסער, דעטס די ענסער, דעט קאוד בי, נאטינג מאטש טו דו וויט די איי איי מעיבי איט האס טו דו וויט די שליין, איך ווייס נישט יו טעל מי, אפשר געט מען עונש פאר די גוף און גאנגען ווייטער אזוי שטייט אין חומש. די סירום איז נשמה און מען גייט פלאקערן אין גיהנום. וואו איז דאס שטייט אין חומש?

אבער אפילו אויב יא, אבער פשטות תחיית המתים איז נאט אנלי תחיית המתים דאזענט ניד א נשמה, תחיית המתים איז א פראבלעם פאר די פיפל דעט קעיר אבאוט נשמה, ווייל אויב דעי כסחר איז פאר די נשמה איז וואס דארף מען תחיית המתים? ס'איז א גרויסע פראבלעם, מען קען זאגן תירוצים אבער ס'איז א גרויסע פראבלעם, על כל פנים מעיבי יו קאלד סעי דער איז א וועי טו מעיק נשמה, תחיית המתים ניד א נשמה, ווייל די קענסט זאגן עפעס א דעת התורה אויב. איף יו אלרעדי בעליוו דעט א פערסאן איז איידענטיפייד ביי היז נשמה, דעמאלטס אויב די נשמה סורווייווט נישט, קען נישט זיין תחיית המתים ווייל ס'איז סתם נאך א שטיקל ערד, אקעי, דאס קען זיין, אבער פשטות תחיית המתים איז א סטארי אויף די גוף, נאט אויף די נשמה, וואטעווער דעט מיענס, איים דאנט נאו. יא, איך פארשטיי, נישט ממש, ביידע זענען, יעדער איז מודה אז תחיית המתים איז מיט די גוף, שאלה וואס תחיית המתים איז פאר. אקעי, סאו שכר ועונש מעי בי די אנלי וואן, איז דער סאמטינג עלס?

האט דאך דאס דאך פריער געזאגט, ער האט נאך געוואלט זאגן אז לעבעדיגקייט און געשמאקייט אר.
איך הער, נאכאמאל, איף ביאינג לייוועלי איז דעט דען איך הער, אין הכי נמי, אין הכי נמי. באט עס שטייט נישט אין די גמ' כמעני מאמין שיש בי נשמה, אינטרעסטינגלי איט דאזענט סעי.

קען זיין קען זאגן זיי זענען ראנג, באט מאוסט פיפל היינטיגע צייטן דעטס בעיסיקלי וואט דעי בעליוו, כ'מיין דארפסט דארף דאך זיין ריעל, רוב מענטשן, און אזויוואו די דיפאלט בעליוו פאר פאר פיפל נאו עדעיס,
פאר מאוסט פיפל,
אקעי כ'גיי נישט אריין אין רוב מענטשן, אבער רוב מענטשן גלייבן נישט אין א סעפער נישט אין א סערטען סענס, כ'האב נישט גערעדט כ'רעדט פון עיטיזים, כ'האב נישט גערעדט וועגן עיטיזים, און כ'האב שוין גע'ענדיגט מיין גאנצע דרשה וועגן דעיס, רוב אין די נארמאלע וועלט מעשה וואו ראיה איז מענטשן שרייבן בוקס זיי טרייען צו מסביר אז נשמה מיינט עפעס א געפיל אז נשמה מיינט א קאנשעסנעס אלל דיס טינגס אר קאופס עפטער נאובאדי נאוס וואט איט איז הייבט מען אן צו זאגן תורות רייט וואו ראיה די לענגוויטש פון איך די פירסט ספר דעט סעז איט וואס ריטן לעסט וויק בערך רייט די די זאגסט אז אני מיינט נשמה ווי איז די ערשטע איין מינוט ס'איז בעיסיק פאר דיך איך פרעג דיך די לענגוויטש ווער איז די ערשטע וואס האט עס געזאגט.

עקספליסיטלי, איטס נאט, איטס עקטשעלי נאט, איטס עקטשעלי אנדערסטוד אין דיפרענט וועיס דען וואט יו אר סעיאינג, דזשאסט טו בי קלער. איך וויל דיך ווינקען, יו העוו טו בי, ניין ניין ניין, דזשאסט דעטס נאט, די רמב ם האט געשריבן אפאר פרקים צו דיפיינען וואס מיינט א לשון, עס איז אים נישט איינגעפאלן צו זאגן אני. כסדר האט געשריבן אפאר פרקים צו מיינט א, נישט זיי איינגעפאלן צו זאגן דאס. זיי דידענט סעי עניטינג לייק דאס, נאט אין דיס ווארדס, יו אר גאנע פוש איט אין, קענסט עס פושן ווי דו ווילסט, און די פאקט איז דעט די פירסט וואן טו סעי דאס,

אויף דא איז א טיש, ווי איז די טיש? די טיש די טיש איז געמאכט פון פון איטס נאט סימפל איטס נאט סימפל איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג און עקשעלי נא צדיק צדיק איטס א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג דזשאסט לייק עווריטינג עלס דעט יו טינק וואס איך זאג יעדע טאג וועלכע זעלבע שיעור עווריטינג לייק עווריטינג עלס דאס איז א ווערי ספעסיפיק וועי אוו טינקינג איט העז א היסטארי דערס ריזענס וויי פיפל קעם טו טינק לייק דעס איט עקשעלי דאזענט מעיק עז מאטש סענס עז יו טינק איטס עקשעלי נאט עז סימפל עז יו טינק און די בעיסיק

אין שטיין שטייט אנדערע זאכן.
דאס איז נישט קיין וועג פון דילן מיט זאכן. ס'קען זיין אז מענטשן טראכטן וועגן די מאוסט בעיסיק טינגס. איך קען נישט, וואי אר ווי ארגינג? ס'איז א שאד די צייט. איך האב דאך נישט געזאגט מיין כלל. אלל די מאוסט בעיסיק טינגס די וועי ווי טינק אר נאט די מאוסט די וועי די טינגס העוו טו בי טאוט אבאוט. ענד ווי נאו דיס פראם טען טאוזענט אדער עקזעמפלס. דיס איז די וועי טינגס אר. ענד עספעשעלי טינגס דעט עקטשעלי. אינסטעד אוו ענסערינג די קוועסטשן און יוזינג א ווערי עבסטרעקט. ווייל עס איז נישט קיין ארגומענט ווייל דאס איז דאך די פאקט. איך האב נישט געפ. ווייל איך בין נישט געקומען זיך צו דינגען וועגן דאס. דאס דארפסט דאך פארשטיין. נישט געקומען זיך צו דינגען צו עס איז אזוי אדער עס איז אזוי. איך בין געקומען דיך צו זאגן אז עס איז דא צען טויזנט וועגן פון טראכטן פון די זאכן ענד יו קען טשוז וואן אוו דעם. ענד יו העוו וועי טו מעני וועי טו מעני טינגס יו נאו טו טו מעני טינגס איך קען מ'קען נישט לערנען אזוי ווען מ'ווייסט שוין אלעס. אויף וואס?

הונדרעט פראצענט. סא מען דארף נישט אלץ מיישב זיין? וואט דאס מיען דרגות?
האו קען דער בי דרגות אין דעט? און וואט יו טינק דער קענט בי דרגות? דאזענט איווען מעיק סענס. איז דאך א נשמה. אוודאי.
עוועריבאדי. עווערי יומען ביאינג האז אן אווערנעס. און מעיבי ענימעלס אויסא. וואי די יו טינק דעט ענימעלס דאנט? אקעי סאו דעמאלטס.
ווער זאגט אז א גוי האט נישט קיין נשמה? סא דען הועווער סעד דעט הועווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי הועווער איווען טאט איט וואס פאסיבל טו סעי דעט א איד האז.

עס האט נישט קיין צוטוהן מיט דארט, מיט רוב זאכן וואס אונז רעדן האט עס כמעט גארנישט צוטוהן.
הרב לעבן. לאמיר זאגן ס'קען יא, דאס איז אלס איין פשט, ס'איז א פשט, איך ווייס נישט, לאמיר זאגן ס'איז א פשט, איך ווייס נישט אויב ס'איז א גוטע פשט, אבער לאמיר זאגן ס'איז א פשט, כ'שמער פון דעם. און ס'איז ווערי קאנטינדזשענט פשט, דזשאסט טו בי קלער, ס'איז א ווערי קאנטינדזשענט פשט אז עס פארענטפערט נישט רוב זאכן, און נישט נאר דעם, ס'האט נישט מיט אידישקייט קיין סאך גארנישט צו טון. ווער זאגט ס'האט צו טון מיט אידישקייט? איך האב דיך געפרעגט צו ס'האט צו טון מיט אידישקייט, ער זאגט ס'האט נישט, אקעי, דעטס יור תירוץ, ער זאגט אז ס'נאך שכר פאר עונש, ער זאגט תחית המעשים, און איך האב נאך זאכן וואס מ'דארף עס האבן פאר אידישקייט, אז עס איז רעלעווענט, כ'ווייס נישט, לעטס טינק אבאוט איט.

איז נשמה מער ווייניגער רעלעווענט פאר וואס אונז רופן די דריטע די דריטע קעטעגארי פון עקשן און קרימעל די שכר ועונש יוזשעלי יו וואנט טו נאו וואט העפענס וויט א פערסאן עפטער זיי דיי וויטש איז רעלעווענט דזשענערעלי און די וועג וואס ס'ווערט פרעימט און אידישע עקרים בוקס ווען די סענטענס פון שכר ועונש ווייל פאר סאם ריזען אונז גלייבן נישט אז שכר ועונש געשעהט פאר מ'שטארבט סאו מ'דארף טרעפן וואס געשעהט נאכן שטארבן סאו אפשר איז נאר דעם האבער אפשר אין בימת משיח אפשר אין תחיית המתים וואנעווער די פיוטשער דען יו ניד נשמה טו סורווייוו פאר דעט דיס איז וואט מאוסט דזשוס טינק.

וואס חייב אויך נישט, ווי דזשאסט ניד סאמטינג, איט דאזענט מעטער וואט, איט האס טו בי אינדיווידזשועל בפשטות, איין תנאי וואס איך האב פאר דעם, ס'דארף זיין אינדיווידזשועל, אויב ס'איז אויב מ'וועט זאגן אז נשמה איז אלע נשמה אלע אידן זענען איין נשמה אזוי ווי שטייט אין תניא, דען איז חייב אויך נישט דזשאסט באסטעד, רייט? קאוז מעיבי דעיס חייב אויך נישט כללי פאר די האול כלל ישראל, כ'ווייס נישט, מ'קען זאגן תורות. די טיפע תורת לויט פשט איז די פאסט. קאוז סיי וואס נישט מיינט אז א צדיק קומט קענדיס און א רשע קומט פעטש, יא? שוין, סאו ס'מוז זיין עפעס א זאך פאר אינדיווידועל מענטשן זאלן בלייבן נאך די שטארבן כדי איינמאל זאלסט קענען געבן פעטש אדער קענדיס. דאס איז על פי פשט אויף וואס איך מיין. איי טינק דעט מאסט פיפל דעט טאלק אבאוט שכר שכר שארית הנפש, איך ווייס די אייסערע קדישא וואס זענען מוחה ווייל מ'גלייבט אז קברים זאגן אז מ'גלייבט נישט אין א שארית הנפש, בעיסיקלי דעטס וואט דעי מין, איף דעי מין עניטינג.

סאו די תירוץ איז אז ס'איז איטס יוזשעלי דעיס פיזיקעל ענטער, ס'קען זיין די פארא איז נאך גאנץ, כ'מיין ס'איז טו בי ריעל רייט קאוז דעי וואס מאמיפייד, נישט גאנץ און גאנץ באט מאמי, מ'קען אים גיין זעהן אין די מוזיעם די פארא, וואטעווער יא, און סאו אן סאו און ס'דא אויב איטס אויב איטס נישט דא צופיל מויסטשער וואטעווער ס'קען זיך עס האט נישט ס'איז נישט קיין נס, די יעקב אבינו, אויף יוסף הצדיק איז געווען ביינער, ס'שטייט גראדע זיי אויך געווען א מאמי, סאו ס'שטימט נישט, סאו ס'איז אברהם. אבער על כל פנים, ס'איז א קשיא, די פארשפרעט זיך נישט, ס'איז אטמעס יא, ס'האט זיך געשנאצלט, ס'האט זיך געמאכט, וואך געמאכט, ס'האט זיך געמאכט א מאמע, סאו די גמרא זאגט אויף דעם א תירוץ, כ'ווייס נישט, אקעי. די גמרא זאגט אויף דעם א תירוץ? יא. ס'איז א לשון זלזול, אז עכט איז יא געווען. על כל פנים, עס איז דא גמרא, די גמרא זאגט פארוואס איז רבי שמעון עס איז געבליבן גאנץ, אקעי, האט זיך געמאכט, כ'מיין נישט אז יעדע צדיק, אקעי, עניוועיס.

למשל די רמב ם, למשל די בעל התניא אין היז קאנפיוזד וועי, אז דאס אז ס'איז דא א נשמה און אזוי ווייטער, וואס וואטעווער דעט איז, איז נישט עפעס א מ א, איז נישט וויכטיג נאר וועגן דעם, ס'איז וויכטיג בעיקר, ס'איז נוגע בעיקר, ווייל צו וויסן וואס א מענטש איז, אדער וואס א נשמה איז, איט טעלס יו וואט יו העוו טו דא, און האו יו העוו טו ווארק אין יור לייף. דער'ס א לאט אוו דיפרענט וועיס אוו סעיאינג דיס עוועריוואן אקארדינג טו דעיר טעארי אוו וואט א פערסאן איז אוו האו איז נשמה לוקס און האו מעני פארטס איט העז און אלל קיינד אוו טינגס לייק דעט באט למשל יא די תניא ווייזט דאך יעדער איינער אז א איד איז געשאפען געווארען צו זיין א נפש של אלוקית און נישט א נפש של בהמות סאו איף ווי וואודנט נאו דיס תניא וואלט נאט סטאפ מ'קען פארמאכען ליבאוויטש ישיבה רייט? סאו נשמה איז נישט נאר וויכטיג כדי די שכר ועונש אויב עפעס איז וויכטיג פאר עבוד פאר די גאנצע עבודה איז דיפיינד ביי האו דעיר טעארי אוו די צוויי נשמות אויף וואטעווער איז.

ווי קומט נביאים מיט נשמה? סאו אקארדינג טו, איט דיפענדס וואט יו טינק נביאות, באט אקארדינג טו מעני פיפל,
סיי די רמב ם סיי רוב מקובלים אין סערטען דיפרענט וועיס, בעיסיקלי עניוואן דעט העז א טעארי אבאוט איט, סאו ס'איז דא צוויי טעאריס וועגן נביאים מער ווייניגער, איינס אז די אייבערשטער פאפט אריין אין וועלט און ער רעדט מיט דיך, שוין, דען ס'איז נישט קיין טעארי, דען ס'איז דזשאסט וואס מ'זאגט מחיה, די צווייטע טעארי איז אז ס'איז דא א געוויסע וועי, אז ס'איז דא א געוויסע טשענעל. וואס די אייבערשטער בראדקעסט אויף, און עס איז דא עפעס א עפעס א רעסיווער ערגעץ וואס רעסיווט די טשענעל, און א נביא איז א מענטש וואס ארבעט זיך אויס און ער באקומט דאס, אדער ביז חז ו ער באקומט דאס מתנה וואטעווער האועווער די דיעלס אר, אין אדער ווארדס, ווי איז די טשענעל? ווי דארף עס זיין? מיך ביטע ברויך מען א נשמה פאר דעם? מ'מוז נישט, גארנישט מוז מען נישט, פאר מ'מוז נישט, מ'מוז, איך מיין נישט, איך מיין נישט א נשמה, באט פאר מאוסט, פאר מאוסט פיפל דעט העוו א טיערי אויף דיס.

אבער דאס אז א מענטש קען וויסן זאכן איז אנדערע ווערטער ער קען וויסן גאט פאר דעם איז וויכטיג א נשמה און דאס איז ריעלי דערפאר ווי קען סעי איווען לעס דען נביאה ווי קען סעי אמונה אלסא אז נביאה איז דזשאסט א ספעסיפיק קעיס אוו ידיעת השם אר אמונה. ניין מ'קען מ'קען דארף מען דארף מען רעדן די ביזקאוז אוו דער ספעסיפיק טעארי איי דאנט טינק דעט דאס איז דאס איז די נעסעסערי טינג זיי וויבאלד די וועג וויאזוי זיי פארשטיין נאלעדזש איז די וועג וויאזוי זיי פארשטיין די אלע בראדקעסט פון די נביאה איז אז ס'גייט דורך

נישט פאר מעני פיפל, פאר לייק די האול, נישט נאר אט די עמעזען, אסאך פילאסאפיקעל דיסקאשענס, ווען מען זאגט נשמה זאגט מען די זאך וואס מאכט א מענטש זאל קענען וויסן, דעטס אנאדער דעפינישן פאר נשמה, סי?
ניו דעפינישן אר ניו יוז פאר איט, רייט? וויבאלד דאס וואס א מענטש קען וויסן, יא, אר מעיבי סאמטיימס יו קוד יו קוד קוואליפיי איט, יו קוד סעי, דאס וואס א מענטש קען וויסן זאכן וואס זענען נישט זעבאר, רייט?
משכולות.
איך האב נישט קיין מושג וויאזוי דאס איז דיין דעפענישן אבער אפשר האט עס א פשט אבער איך איך זאג אז פאר מיך איז דאס א נאך א זאך. דאס איז מענטשן קענען קענען קענען וויסן זאכן וואס זענען אומזעהבאר האו קען איט בי? דאס איז די בעיסיק טיערי איך זאג נישט די פרוף כ'וועל נאר מסביר זיין די נקודה רייט? מיט דיינע אויגן קענסטו זעהן זאכן וואס מ'קען זעהן מיט די אויגן די אויגן קען מען הערן זאכן וואס זענען הערעבל וויאזוי קען מען זעהן גאט, אדער טראכטן וועגן דעם, האו קאוד יו עווען טינק אבאוט עפטער דיס האול דרשה? קאוז יו מאסט האוו סאמטינג קאלד נשמה, וויטש איז אנאלאדזש טו יור עיר, א נשמה איז דזשאסט א עיר דאס הערט
דברים שכליים, איי קאלד איט א טשענעל באט דעט וואס דזשאסט א משל, דברים שכליים, אויף די געטליכקייט, למשל, דעטס אנאדער חידוש, יו קאוד קאל איט סאמטינג לייק דעט, יא, אנד דערפאר דעטס אימפארטענט, שוין. ניין גוט. קענסט נישט שטעלן און פארשטיין אביסל זאכן. דאנט וואט?
די איי וויט א אי אר וויט א איי? מיינע אויגן? אקעי.